South Korean actress Kim Se-ron boral February ni sawm paruk a a chiahna in a thi a an hmuh South Korean actress Kim Se-ron chu police ten a thih chhan an chhui chian hnu in thil fel lo leh dik lo engmah a awm lo tiin mahni intihlum a ni tih thu tawp an siam. Yonhap news agency te chuan police ten kum sawmhnih pali leka upa Kim hi a chiahna in a thi a an hmuh hnuah chhui chiangin mahni intihlum a thi a ni tih an report thu an tarlang. Kim hian lehkha hnunung engmah hnuchhiah a neih lo bawk. A ruang hi a thian pakhatin a chenna inah a va hmu hmasa ber a, police-te hrilhre nghalin a thih thu a rawn puang zar nghal. Kim hi The Man From Nowhere leh The Neighbour hmangten hriat a hlawh hle a, drama hrang hrang a chang nual. Mahse, kum sanghnih sawmhnih pahniha rui chunga lirthei khalhin thubuai a nei a, dollar singkhat sang thum zariat chawitir a ni. Hemi hnu atang hian sawiseh leh diriam a hlawh chho a, acting career thlengin nghawng duamlo tak a neih phah bawk a ni. Tiin report tar lan a nia. Hei a thlalak te kan en kual chin a, a ama hmel hi chu ka hriat tawh hnu niin ka hria. A Korean film te kan en tam lem lo a, amerawh chu a hmel hi chu hei a hmel tha reuh khawp mai a, a lem chan pawh a thiamin a rinawm a, a hei a film channa te a rawn Taran atang te, le Instagram lam te, YouTube atang te pawh aniang. A thlalak te, a fans ten aron tar te, an ui zia aron dah lan te, le hei ama thlalak hrim hrim, naupan lai te, high school form nena alak na te hi hei. A lar khop mai, a tam khop mai, a ui om khop min ka hria. Korean ho hi, Hetiang lampang hi intihlum, suicide, kan ti ang chi, mahni nunna la hi thalaite zingah a tam khawp mai a, depression, chumi chungchang te pawh chu tlem kan sawi zau bawk ang a. Aw, chuanin pakhatah chuanin South Korean kan tih theih ho hianin pawn lam lan dan hi an ngai pawimawh hle in ka hria. ah an hmel atang te pawn a ni tho ang a, aw hmelchhiat te pawh an duh lo va, aw an phal lo te pawh a ni ang chu, ah film star ni tur te ah zaithiam te milar ni hrim hrim tur khanin ah hmel that kha pian nalh te an ngai pawimawh em em a, ah chumi tur chuanin ah plastic surgery hial te tih te pawh a intihhmuh khawp mai a, ah hmelchhia awmah hi chuanin khatianga tih kha a ngai an neih a. Maw an ti zawk a, chuanin a an chhungril a, aw, a an natna te, an beihdawnna te kha kha a mi bulah te pawh hian an sawi vak loh hmel a, aw rilru lang ang a nih chu maw, a an mahni an tuar tup a kha kha a thian te bulah te maw khami a midang bula sawi loh khan mahni in thupin a mahni khan an tuar chhuak tawp thin a. Chu chu a tha lo ka ti ve thin a, maw mizo te a te phei chuan in a thian te nei nel taka hetiang han ti ti a han nui bawrh bawrh ang te kha a tam a a depress nan phei chuan in hetiang el eng thawl taka hun hman te mahni in phawrh chhuahna hmun neih te thian tha tak neih te kha tangkai khawp mai a. An ni chu a inthup nasa bakah a agency hnuaiah te, a manager hnuaiah te khati khanin an duh hun hunah an za len lo a, a milar ngat chi te phei chu ti khan anmahni an tuar a, hreawm takin deuh chhohna te khati ang mahniin kil tawih nate an neih phei chuan hreawm takin mahni intihhlumna te kha a tamin ka hre bawk a, aw. A awmzia chuanin an pawn lam lan dan an an ngai pawimawh lutuk niin ka in hre bawk a, chu chu pakhatna ni sela. A pahnihnaah chuanin mipui lampang kan pawimawh ve thung ta a, a fans lam te kan ngaihsan zawng tak te, kan duh tak te maw kan milar te kha kan support kha a ngai ve hrim hrim a ni, kawngtin rengah entir nan anmahni kha ah hming chhiatna chi hrang hrang emaw eng emaw han chet sual chang te han ti dik loh chang te ah tawlh sual tawlh thlu ve thei an ni a aw mihring ve thoh an ni a amaherawh chu ah kan rilru ah chuan in ah kan ngaihsan lai emaw an san lai a ah an mahni kan tan ang khan kan tan ve reng tur a ni a amaherawh chu a dik lo deuh an awm avanga ah hetia va fak hlur lampang nih loh in an mahni support zawng khan. an tluk nia te an chak lo ni a hetiang ni ah khanin kan support ta kan rinawm ve tlat kha a ngai a an mahni a in hmuh chhuah a a chak taka a hma lam a rawn pen theih nana theih tawp an chhuah pui kha a ngai hle ka hria chumi ni loh a kan lo sawi sel vak vak a a kan lo thlauh thlak chuan an mahni a in. hmu hniam dawn a, ah a hma mi ni pha tawh lo angah te leh down na leh tluk chhiat na ah tluk sawp hlen na hial te kha a thlen ve theih avang in ah a tan tu te a fans te kha rilru dik kan kut a ngai a ah fans chi hrang hrang. te paw'n awm ang, aa kan tan zawng te kha aa inang lo tak tak te paw'n eng khatiang hianin aa va tehkhin a, aa va in sawi chhiat sak kher ngai loin aa kan tanna lamah hianin kan ding nghet ang a, aa kan in fak tawn sak mai tur a ni a, aw aa mi hrang hrang te pawh an ni ang, tehkhin nan aa Ronaldo leh Messi ang te, aa hei tuna Mizoramah phei chuan aa Taite leh RS-a fan te a khatiang khan Maw? A zel din thui a nih chu. Khatiang hianin a va sawi chhiat kher loh han mahni ṭan lam kha ṭan ila, anni pawh an ṭan lamah hianin a awm sela. Ah, anmahni kha a kan ṭha lo lam te pawh kha va sawi mawi pui kha, va fak pui kha, aw kha kha an lawm a, anni pawh an lo rawn fak pui a, kha kha inlawm tawnna thleng khan a awm theihin ka hria. Aw han sawi dawn chuanin a sawi tur chu a tam khawp mai a, nangmahni a ngaithlatu te a thlirtute inrilruah pawh khan tam tak chu a awm ve tho ang a, a kha kha kan sawi vek seng lo ang a. Aw a pawimawh ber pakhatah chuanin a nangmahni theuh kha lo in ngaih bel ta ula, a rilru na deuh te rilru ha deuh te pawh in lo awm mai thei a, aw a damin kan awm tur a ni maw, nung damin kan awm tur a ni, a harsatna hian Min chenchilh reng dawn lo, a kian hun a nei ve dawn ni tih kha kan ring ve tur a ni. Chuanin dam chhan kan nei bawk tur a nia, keimahni hna kha thawh chhan maw, va fight chhan kha kan nei tur a nia. Chumi chu kan rilru awm chuanin harsa deuh mah se ka tum chhan kha ka hriat chin miau chuanin a beidawn tak tak thei lo a ni maw. Harsatna te chu mihringin. Kan tawng ve ang maw? A hlim reng thei lo a, a lawm reng thei lo a, ah, khami tak kha, a harsat lai tak kha kan ti tlang thei a nih chuanin, ah, mite aw hial khawp pawh kan ni thei a, ah, nung damin kan awm tur a nia. I hun kal tawh kha han chhut ve vang vang ta la, ah, mang anna, hriawmna nasa tak i tawh khan, aw i nunna ngei pawh kha lo lak i lo tum tawh mai thei. Amaherawh chu khami ṭum khan i nunna i la lo a, tun thlengin i la dam ta a ni. Chutah chuanin khami ṭum khanin i nunna kha lo la ta la a maw, i thil te kha lo banchan ta la, tunhun kha i thleng dawn lo a ni. Chuvang chuanin tunah pawh harsatna te i la thawk thei maw, i hma lam hunah enge i thleng dawn i hre lo a, chutah pawh chuan ngun takin han ngaihtuah ta la, aw tuna i nihna kha i ni pha dawn lo va, tuna i hlimna ang kha i nei pha dawn lo va maw. ah nupui fanaute hial pawh i lo nei a ni mai thei. Khami tum khanin lo in, lo in ti boral ta la, i nunna lo la ta la. Aw, i story kha ah a rin loh deuhin mak deuh khan a tawp thei a ni a. Chuvang chuanin khami kha hriain ah harsatna dang i lo tawk a nih pawn i fight chhuak thei a ni. Tuna i hlimna ang kha. I nei thei ni tih kha kan nei tur a ni a, Kristiante tan phei chuanin mahni intihhlum kha a rem lo tluk a ni a, i lo beidawng ngawih ngawih a nih pawn aw beiseina nen hmalam pan thar turin kan sawm nghal che a nia, aw kan sawi deuh duah a nih chu.